Knockabout qiegħed jiġi miġjub lilkom grazzi għal. Esprit.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
Orjenta.
Tul dawn l-aħħar ġimgħat waqt Knockabout Sicilia ħadkom miegħi fi Sqallija biex insiru nafu iktar dwar it-tradizzjonijiet tal-festi u l-artiġġanat. Illum, ħalla tuħarsa lura lejn dan il-vjaġġ sabiħ li kelli f'dawn l-aħħar ġimgħat. Knockabout jibdissa.

Ix-xahar ta' Diċembru beda u f'daqqa waħda wasal fi tmiemu. Għal kulħadd dan l-istaġun tal-festi jkun kemm xejn iktar speċjali għax ikonna naqra iktar ħin fidejna, jirna xinna nqattaw il-ħin mal-qrabat tagħna, mal-eżiż tagħna, nirrilassaw, niċċelebraw, forsi jirna xinna anki nagħmlu xi vakanza żgħira. Għalina ta' Knockabout Sicilia Diċembru kien veru interessanti. Irnexxielna niltaqgħu ma' artiġġana Siċiljani biex stajna nwasslulkom tradizzjonijiet u togħmiet tipikament Siċiljani abbinati ma' dan l-istaġun.
Mill-ewwel se naqbad it-triq fid-direzzjoni għal Ferla, ftit iktar minn siegħa sewqan minn Pozzallo. Din hija belt żgħira fil-punent ta' Serakuża. Ferla hija waħda mill-ibliet li hija mlaqqma borgi più belli d'Italia. Ferla ser niltaqa' ma' Franco Manuele, dulċier mill-iktar rinomati fl-Italja li jispeċjalizza fil-panettone. Għandi ngħidilkom li mal-ewwel xħin tidħol f'din il-kċina, ir-riħa taqsamlek qalbek. Hawnhekk ix-xogħol għaddej ġmielu, kulħadd iffukat biex ilaħħqu mad-domanda. Meta bdejt nitkellem ma' Franco mill-ewwel qasam miegħi l-ammont ta' esperjenza li għandu f'din il-professjoni.
Faccio questo lavoro da 35 anni. Franco jirrakkunta li l-beda l-karriera tiegħu meta kien tfal f'pastiċċerija żgħira li kellu missieru, ħdej il-knisja prinċipali ta' Ferla. Ikompli jirrakkuntali li l-pannettone għadu jippreparah bl-istess riċetta artiġġanali u riċetta sigrieta tal-familja Manuele. Naqbad it-triq lej Caltagirone, siegħa sewqa mbogħod minn Ferla. Caltagirone qed jistennini l-artiġġan Salvatore Patti li hu magħruf għal presepji elaborati b'materjali alternattivi u mill-iktar artistiċi li għamel ta' kull sena.
Kif tħaltaw ġew bqajt impressjonat bl-ammont ta' kreattività li għandu l-Maestro Pitti. Kull ma waw ġew inħadem kollox bl-idej u għamel kollox hu, b'materjali riċiklati u l-attenzjoni għad-dettalji hawn hija xi ħaġa li tibqa' impressjonat meta tara l-affarijiet mill-viċin.
Salvatore jispjegali li ta' kull sena l-presepji tiegħu jkunu kompletament differenti u jiġi spirat minn dak li jkun għaddej madwaru u madwar il-komunità ta' Caltagirone. Il-Maestro għażel it-tema taċ-ċeramika għall-prasepju ta' din is-sena biex jippromwovi u jagħti iktar ħajja lil din l-arti tant sabiħa. Mill-ewwel se naqbad it-triq lejn Serakuża, 40 minuta sewqan minn Pozzallo. Serakuża, b'mod speċjali ż-żona ta' Ortiġa, hija mekka tal-artiġġanat u l-karattru tipiku Siċiljan. Sirakuża ser niltaqa' ma' Mauro Laterra, Francesco Salamone u Salvatore Manuele li ser jaqsmu miegħi dettalji ta' kif jippreparaw uħud mit-tomit l-aktar popolari fi Sqallija. Dan huwa Francesco Salamone, li bil-kapaċitajiet artistiċi tiegħu jitrasforma cappuccino jew kafe macchiato f'arti. Francesco jirnexxilu joħloq diżinji billi jħallat il-kafè li għandu kulur kannella mal-ħalib li jkun hemm fil-wiċċ.
Principalmente il cannolo è molto ricercato dai turisti, infatti appena arrivano in Sicilia è la prima cosa che cercano. Però diciamo che durante le festività o la domenica è un dolce molto ricercato anche da dai siracusani.
Fl-aħħar wasal il-ħin għalija biex induq dal-ġelat. L-ewwel darba li ħa nduq ġelat magħmul miż-żejt taż-żebbuġa u ż-żebbuġ. Ħa ntikom l-opinjoni. It-togħma hija delikata ħafna, għandek eh, eh, it-togħma li tiġi wara taż-żebbuġ, ħelu, U il-lowz veru tajjeb. Komplimenti, hija buonissimo, eh? Qabel ma nkomplu bil-ħarsa tagħna lejn il-vjaġġi sbieħ li għamilna dan ix-xahar ta' Diċembru fi Sqallija, nixtieq nfakkarkom li llum huwa l-aħħar ċans tagħkom biex tipparteċipaw fil-kompetizzjoni li għandna flimkien ma' Cucina d'Oro. Nixtiequ narawkom mal-familja. Ibgħatulna ritratti tagħkom flimkien mal-familja. permezz ta' messaġġ privat fuq il-paġna tiegħi ta' Facebook u minn Bonnici.tv u dak ir-ritratt li tibagħtuli, grazzi għal Cucina d'Oro, jista' jrebbaħkom regal sabiħ. Dan ix-xahar kelli l-opportunità wkoll niltaqa' ma' ċeramist vera bravu, Salvatore Floridia.
Mal-wasla tagħna mal-ewwel insibu lil Salvatore għaddej ġmielu fuq xogħlu. Ma tqattax ħafna ħin tħares lejn Salvatore u mill-ewwel tammira l-ħeffa u l-kapaċità tiegħu biex jaħdem iċ-ċeramika. Hija evidenti li dawk il-par idejn għandhom ħafna esperjenza. Allora, sono passati quindici giorni. Ora lo prendiamo. Salvatore jispjegali li beda jesperimenta biċ-ċeramika meta kellu biss sitt snin. Huwa eventwalment gradwa bħala inġinier u ċ-ċeramika kienet biss passatemp. Però l-passjoni għaċ-ċeramika tant kienet b'saħħitha li fil-preżent l-arti taċ-ċeramika hija l-professjoni u l-inġenerija sar il-passatemp.

Fost il-ħafna esperjenzi li kelli hawnhekk fi Sqallija f'dan ix-xahar ta' Diċembru, kelli l-opportunità wkoll li nsir naf naqra iktar lili nnifsi, nsir naf il-kapaċitajiet tiegħi u kelli nammetti miegħi nnifsi wkoll li biċ-ċeramika mhux ser naqla' x'niekol. Jiena nara lil Salvatore jaħdem it-tafal. Nara dan ix-xogħlijiet kollha madwari issa kważi kważi ġietni l-muża biex inmitt naqra jdejja u nipprova nagħmel xi ħaġa jiena jew b'hekk Salvo iktar kmieni wkoll tefgħalli naqa' botta li narah jaħdem suppost qiegħed nidra kif għandu jsir ix-xogħol u kif għandi nibda naħdem. Kien dici Salvo provo a vedere se ho il talento. Certo che c'è il talento. Ok, e dove si comincia? Si comincia da Si comincia da sotto e si va sopra.
Mill-lider. U kif qed jidher ix-xogħol mhux li għandi xi futur kbir fiċ-ċeramika, però tuni naqra ċans. Esperjenza m'għandix. Tuni ftit iktar ħin ħalli nelabora d-dettall.
Biex nagħlqu s-sena u niftħu s-sena bi tbissima, għalikom għandna dawn il-filmati. Kiesaħ imma worth it. Tlajna, tlajna, imma biex ninżlu. No, no, no, no, no. Non mi piace questa cosa. Jew inkella sempliċiment jagħmlu dak li jħobbu jgħidu t-Taljani għalih Knockabout jgħat jiġi miġjub lilkom grazzi għal

Knockabout qiegħed jiġi mixjub lilkom grazzi għal
United Colors of Benetton.
Ommi ma, nutrienti u konvenjenti.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
Orienta.
Nilqakom għal Knockabout Sicilia, illum ħanurikom filmati li żgur qatt ma rajtu qabel. Fil-fatt ħanoħdukom wara l-kwinti ta' Knockabout Sicilia biex nalqu s-sena 2023 u niftħu s-sena 2024 bit-bissima.

Nibda n-Knock About Sicilia tal-lum biex minn hawnhekk, minn Siċilja, nwaslilkom l-awguri għas-sena l-ġdida. Nixtieqilkom sena ġdida mimlija għena, ris u dak kollu li tixtieqilkom qalbkom. Nisperaw li s-sena 2024 tkun aħjar mis-sena 2023, mhux għax it-23 kienet ħażina imma x'dejjem naspiraw li jkollna sena aħjar. Biex nagħlqu s-sena u niftħu s-sena bi tbissima, għalikom għandna dawn il-filmati. Meta nara daw, dejjem niftakar fit tfuliti. Meta ommi kienet tkun qed tipprepara l-ħelu u kienet tuża l-qxur tal-larinġ ħelu, dejjem kont nispiċċa noħdilha minnhom, nisraqilha minnhom. Mbagħad tibda tsajjar, I'm gonna do it. Buongiorno. Pistachos. Ah, sorry, sorry, kominċa ancora. Dan il-piknik avventuruż m'organizzajtux biss tfal. Fil-fatt ħanaqbad u ħaniprofa nitla' ma' dik is-siġra Hawnhekk hawn it-tradizzjoni li jekk tilħaq il-quċċata iddoqq il-qampina. Ara fej qegħdin. Tlaqna ħan ninżlu l-isfel. Kif

Dwar rasek. Le. Hi.
Kiesaħ ħafna imma sabiħ ħafna ukoll. And they keep inside of this, they, I go directly to the farmer because um, what happened is that

Sto scendendo. Non mi tiene. Illum ħamorru f'belt meqjusa ġawra fis-Sqalija, belt mimlija arkitettura barokka, art pavimentata, is that fine? Illum ħamorru f'belt meqjusa ġawra fis-Sqalija, belt b'arkitettura barokka, art pavimentata, kif ukoll papa. Pajsaġġ pittoresk mill-iktar awtentiku. Miegħi, sorry, I mixed it up. I'll wait for this car to pass because it's gonna get noisy for sure.
Għajja għafazatti warajna. Xetlek.
No xendero così, ta'

Ir-riserva Vendicare għandha ħafna x'toffri u mhux bajjiet biss. L-episodju li jmiss ta' Knockabout ħa nurik ħafna filmati u ħa ntik informazzjoni dwar Fil-fatt, Knockabout li jmiss l-episodju li jmiss ħa nurik ħafna filmati sbieħ ta' fejn tista' timxi f'din il-kampanja f'din il-riserva. Żgur li wara li rajtu dawk il-filmati smajtu dik l-informazzjoni taqblu miegħi li r-riserva Vendicare hija

Keep it rolling. Two, one, and go.
Ħanejdilkom minn din l-esperjenza nista' ngħid lil Aiden u l-Aiden. Sirakuza huwa l-post ideali għal dawk li meta jivvjaġġaw iħobbu jammiraw arkitettura mill-isbaħ. Jew inkella sempliċiment jagħmlu dak li jħobbu jgħidu t-Taljani għalih ukoll iħobbu jesperjenzaw dak li t-Taljani jgħidulu il-dolce Farnulla. Il-dolce far niente. Ok? Let's wait for the people to pass. Hawnhekk f'dan il-katidral ta' Sirakuża wieħed isib statwa tal-fidda tal-qaddiża ta' Santa Luċija. Sorry, I'm gonna do it. Issa wara dik id-doża kbira ta' storja, ħaqna nimlew zaqna b'xar. I'm gonna retake it. Tlajna, tlajna, ma biex ninżlu. No, no, no, no, no. Non mi piace questa cosa. Alleluja! Alleluja! Alleluja! Daw kienu ftit mill-ħafna sitwazzjonijiet u filmati ta' dan l-istaġun li ma waslux għandkom però llum stajtu tarawhom. Qabel ma nħallikom illum infakkarkom li għandna kompetizzjoni għaddejja flimkien ma' soppa Ommi Mar, rridu narawkom imgezzin, irridu naraw ritratti tagħkom taħt xi kutra jew kif toħorġu filgħodu b'xi skufja u dak ir-ritratt li tibagħtuli, grazzi għas-sopop friski Ommi Mar jista' joħroġkom rebbieħa. Jiena nsellmilkom, niltaqgħu għal Knockabout Sicilia li jmiss. Knockabout Sicilia li jmiss mhux ser inkun qiegħed waħdi, miegħi ser ikolli kantawtur li ħa jiċċelebra l-birthday tiegħu u jien għalih għandi ppreparat rigal li bħalu żgur qatt ma rċieva. Niltaqgħu. Ciao!

Il-fdalijiet li nsibu Borg in-Nadur jinkludu sit megalitiku ta' żmien in-Neolitiku u villaġġ ta' żmien il-Bronż. Sa seklu ilu, il-fdalijiet mal-għolja Borg in-Nadur kienu maħsuba li kienu parti minn tempju klassiku ta' Erkole, magħruf mad-dinja kollha. Skont din it-teorija, dan is-sit kien jinfirex għal mijiet ta' metri u kien jinkludi l-ħajt megalitiku kbir li jinsab iktar 'il ġewwa u l-fdalijiet klassiċi f'Ta' Kaċċatura. L-iskavi tal-fdalijiet Neolitiċi bdew fl-1921 mill-pijuniera tal-arkeoloġija Margaret Alice Murray. Murray kitbet li tqabbdet tiskava din il-parti ta' Borg in-Nadur minn Temi Zammit, id-direttur tal-Mużew Nazzjonali. Għal żewġ staġuni, hi kienet megħuna fl-iskavi mit-tabiba Dr. Edith Guest, li kienet intbagħtet Malta fil-gwerra fl-1916. F'Malta konservattiva ta' dak iż-żmien, ma kinitx tas-soltu li jkollok żewġ nisa jmexxu x-xogħlijiet. Murray kienet medotika ħafna f'xogħlha, imma kellha problema biex issib fejn tpoġġi l-ħamrija li kienet qiegħda tnaħħi mis-sit. Din hija r-raġuni għalfejn naraw munzelli ta' ħamrija madwar parti mis-sit. Il-ħajt megalitiku, li jinsab iktar 'il ġewwa mill-fdalijiet Neolitiċi, kien skavat fis-snin tmenin tas-seklu dsatax, u l-idea li l-fdalijiet f'Borg in-Nadur kienu parti mit-tempju ta' Ercole kienet abbandunata ftit sekli wara. Illum nafu li dan il-ħajt huwa parti minn villaġġ ta' żmien il-Bronż, b'hekk, Borg in-Nadur xedt dawl fuq żmien il-Bronż f'Malta. Dan ir-raħal, bil-ħajt uniku u impressjonanti, kien iħares tajjeb bl-eqdem fortifikazzjonijiet fil-gżejjer Maltin, filwaqt li r-raħal jinsab f'pożizzjoni li faċli tiddevendih pero għandu aċċess għal Port Kenny.
Jekk għandek 60 sena jew aktar u l-istorja hi għal qalbek, tista' żżur ħafna mis-siti u l-mużewijiet ta' Heritage Malta bla ma tħallas xejn. U miegħek tista' tieħu żewġt itfal jew żgħażagħ li jidħlu b'xejn ukoll. Kull ma trid tagħmel hu li tapplika għal passaport tal-anzjani ta' Heritage Malta billi tmur fl-uffiċċju tal-Kunsill Lokali tar-raħal tiegħek u tieħu miegħek il-karta tal-identità. Heritage Malta, parti minna.